Salam mähriban adamlar. Syrly utimiziň bu gezekki sanyny hem hemmäňiz hoş gördük. Dostlar, wideo başlamazdan öňürti şeýleräk sorag bilen başlaýyn. Hakyky söýgüniň bolmaklygy üçin belli bir milletden bolmaklygymyz hökmanymy? Ýa-da belli bir möçberde baýlygyň bolmalymy? Ýa-da bolmasa bir dinden bolmaklyk dogrumy? Şolar barada şu wideomyzda boldugyndan düşündirjek bolarys. We siziň hem pikirleriňizi teswirlerde okamaklygy garaşýas. Aslynda hakyky söýgi diýmeklik, şatlykda we gaýgyda birlikde, bir-biriňi goldaw berip ýaşamaklyk diýmekdir. Ýöne gynansak-da jemgyýetimizdäki adamlar köplenç halatda adamyň ykdysady ýagdaýy, işi we daşky görnüşi bilen has köp gyzyklanýarlar. Bu gün size soňky ýyllarda internetde giňden ýaýran bolan wakany gürrüň bermekçi. Ýöne buny kimiň çap edendigi barada hiç hili maglumat ýok. Ýöne awtor maksadyna ýetmekligi we adamlara hakyky söýginiň nämedigini görkezmegi başarypdyr. Onda waka şeýleräk başlaýar. Waka ady näbelli bolan bir adamyň iş gözlemek üçin uly şähere gelenine başlapdyr. Ol adam iş tapyp gurluşyk işgäri bolup işe başlaýar. Birnäçe günden soň ol owadan gözleri bolan, uzyn saçly bir gözel gyz bilen tanyşýar. Ol oglany esasan hem gyzyň asyllylygy we mylaýym häsiýeti özüne çekýär. Derrew oglan ol gyza aşyk bolýar we tiz wagtdan özüne durmuşa çykmaklygy haýyş edýär. We ahyrynda şeýdip hem olaryň toý tutulýar. Olar bagtly durmuşda ýaşasalaram, daş-töwerekdäki adamlar olary tankytlaýardylar. Beýle owadan gyzyň düýbünden başga bir gurşawdaky ýaşaýan garyp adama nädip durmuşa çykandygy barada göz öňüne getirip bilmeýärdiler. Näçe wagt geçensoň iş şertnamasy gutarýar we ol adam tiz wagtda nobatyna dolanmaly bolýar. Onuň aýaly bütin ömrüni şäherde ýaşasa-da, şübhesiz, özi bilen täze ýere göç gitmäne razy bolýar. Oba baransoňlar pul gazanmaklyk üçin är-aýal meýdanda işläp başlaýarlar. Ýöne bir gün ol adam aýalynyň beýle agyr iş üçin gaty ejizdigini görüp, öýünde galmany haýyş etýär we oňa durmuşda hemme zadyň iň gowusyny bermeklik üçin elinden gelenini etjekdigini aýtýar. Başda aýaly bizdir maşgala, ikimiz birlikde hereket etsek gowy bolar diýip ýüz öwürýär. Ýöne ahyrynda adamsynyň haýyşyna gulak asýar. Şondan birnäçe gün geçýär. Ol adam işe her gün ir bilen gidip, giçligem öýüne dolanyp gelýärdi. We her günem aýalyna iýmit almak üçin pul goýup gitýän eken. Emma gynansak-da köplenç halatda puluň ýeterlik däl günleri hem bardy. Günlerde bir gün ol adam işe gitmezden ozal ondan aýaly täze darag almak üçin pul soraýar. Adamsy buňa örän gynanýar we ol özüniň sagadyny bejertmeklik üçin hem ýeterlik puluň ýokdugyny aýdyp, pul berip bilmejekdigini aýtýar. Aýaly adamsynyň ýagdaýyna düşünip ikinji gezek soramaýar we adamsy işine gitýär. Şol gün ol adam işden ir çykyp gaýdyp, sagat dükana gitýär we ol aýalynyň haýyşyny ýadyna düşürip, sagadyny oňartmagynyň ýerine, sagadyny arzan bahadan satyp, aýalynyň haýyşyny ýerine ýetirmeklige ýüregini düwýär. We ol şeýle-de etýär. Aýaly üçin täze darak alyp, ol ýany bilen aýna we iýmit zady alşdyryp öýüne tarap ýola düşýär. Öýüne ol adatdakysyndan has ir gelýär we ol oýuna girip, aýalyny görüp gözüne ynanmaýar. Aýalynyň saçlary kesilip gysgaldylandy. Ol adam aýalyndan, Ezizim, näme üçin saçyňy kesdiň diýip soraýar. Aýal hem ýüzüne aşak bakyp durşuna oňa şeýle jogap berýär. Saçymyň kesendigimiň sebäbi men saňa täze sagat alyp bermeklik üçin saçymy kesip satdym diýip aýtýar. Şeýdip aýal adamsyny begendirmek üçin özüniň iň bir gymmatly zadyny gurban eden eken. Aýal soňra adamsynyň eline seredip özi üçin satyn alan zatlaryny görýär. Bular biri-birlerine seredip duruşlaryna gözlerinde ýaş aýlanýar. Sebäbi olar özleriniň pidalary sebäpli däl-de, eýsem, söýgüleriniň şeýle güýçlüdigini ýene bir gezek göz ýetirendikleri üçin begenjinden ýaňa gözleri ýaşaýardy. Şeýlelikde wideomyzyň soňuna geldik. Häzirlikçe hoş sag boluň!